Рәхмәте вә мәрхәмәте чиксез дәрәҗәдә киң булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга бөек Ислам тәгълиматына багышланган дини, милли вә мәдәни программабызның бүгенге чыгыралышын тәкъдим итәбез. Ассаләмәгаләйкүм, газиз туганнар! Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар! Без сезне янәдән Балкыш программасында сәламлибез. Хөрмәтле тамашачылар!
Бүген игътибарыгызга Яңа гасыр телевидениесенең Уфадагы хәбәрчеләре махсус әзерләгән регион программасын тәкъдим итәбез. Бу тапшыруда сез Башкортстан Җөмһүриятендәге татар китабының чыгарылышы һәм мәгарифенең халәтен ишетерсез. Хезмәттәшебез

Башкортстан Республикасы гомум татар әдәбиятына һәм милләтебезгә бихисап күренекле шәхесләрне биргән. Алар арасыннан Әмирхан Еники, Нурихан Фаттах, Илдар Юзиев, Рәдиф Гаташ, Роберт Миңнуллин кебек талант ияләрен атап була. Әлеге әдипләр Казанда яшәп танылу алса, Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар каләм әһелләре дә байтак. Алар өчен Башкортстан язучылар берлеге бинасы төрле чараларда катнашу урыны. Республикада 50 дән артык татар каләм әһеле Башкортстан Язучылар берлеге әгъзасы булып тора. Ә җәмгысе 150 гә якын иҗатчы татар телендә китапларын нәшер итә, төрле матбугат басмаларында әсәрләрен бастыра. Башкортстан Язучылар берлегендә ике дистә елдан артык инде татар иҗатчылары берләшмәсе эшләп килә. Аңа төрле елларда Марат Кәримов, Рәшит Сабит, Марис Нәзиров җитәкчелек итте. Соңгы ике елдан артык берләшмә рәисе вазыйфаларын танылган шагыйрә һәм журналист Фәния Габидуллина башкара. Шуңа өстәп, Язучылар берлеге идарәсе рәисе урынбасары да ул. Безнең Башкортстан Язучылар берлегендә өч телдә язучы язучылар теркәлгән. Безнең бүгенге әдипләребез, әлбәттә, өлкән яшьтә, күп, күбесе өлкән яшьтә иде. Менә 2014 елда без Язучылар берлегенең 80 еллыгын үткәрдек. Шул 80 еллык вакытта анализ ясаганда безнең күренде инде. Язучыларыбызның 80 проценты 60 яшьтән югары, хәтта аннан да югары. Шуңа күрә без Наил Гаетбаев белән бергәләп киңәшеп, үзебезнең язучылар берлеген яшьләр белән тулыландырабыз, тулыландырасыбыз килде. Шул максаттан без ике ел 2014 һәм 2015 елларда яшьләргә басым ясап, 45 яшь кешене Язучылар берлегенә кабул иттек. Быелгы елга татар язучылары берләшмәсенең уй-ниятләре зурдан. Төбәкләргә барып, күчмә киңәшмәләр оештыруда, яшь иҗатчыларның кулъязмаларын тикшергән утырышлар уздыру да каралган. Авылларга барып төшкәндә, иң беренче без әнә шул әдәбият дип, шигърият дип аты, җан атып торган кешеләргә мөрәҗәгать итәбез. Бу безнең күренде былтыр әдәбият елында. Әдәбият елында марафон үткәргән вакытта районнарга барып төшәбез, яшьләрнең, башлап язучыларның кулъязмаларын тикшерү максатыннан. Ә менә шул инде китаплар чыгарып өлгергән, үзләрен чын, берлек әгъзасы итеп таныткан кешеләр безгә ярдәм итәләр. Алар үзләренең арасындагы яшьләрне танып, аларның иҗатына да анализ биреп, менә мин андыйларның, әлбәттә, берлеккә керүенә бик шатланыр идем. Каләм ияләрен борчыган проблемалар да байтак. Финанс кыенлыклар барлык планнарны да тормышка ашыру мөмкинлеген чикли. Туган телләрнең сәгатьләре кыскарды. Беренчедән, укыту юк. Ул ике сәгать, бер сәгать эчендә

Безнең Башкортстандагы китап кибетләрендә урыс әдәбияты басты бит, детектив басты, чит классика басты. Ә үзебезнең матур әдәбиятыбыз, үзебездә иҗат иткән шул ук шагыйрьләребезнең, язучыларыбызның китаплары юк. Китаплары да бар аларның, куяр урын юк хәтта, китап кибетләре юк бездә. Бер китап кибете бар Уфада, икәү. Шул китап кибете, ә районнарда гомумән юк дигән сүз бит. Уфа татар әдипләрен борчыган проблемалар баштан ашкан. Шулар хакында фикер алышу өчен Татар әдипләре берләшмәсе әгъзалары түгәрәк өстәл сөйләшүе оештырды. Очрашу татар яшьләренең әдәби иҗатка аз килүе сәбәпләре турында сөйләшүдән башлана. Безнең бүгенге балалар, мәктәп укучылары, студентлар, яшьләр 80 нче, 90 нчы еллардагы аталарының, агаларының хаталары татыйлар дип уйлыйм мин. Чөнки әгәр шул чорда без Башкортстан Республикасында Телләр статусы туры мәсьәләсе хәл ителгән чагында, ике бу мәсьәлә икенче төрлерәк хәл ителгән булса, мәктәп проблемасы, мәктәптә татар телен укыту проблемасы, әдәбиятын укыту проблемасы бу дәрәҗәгә җитмәгән булыр иде. Әдәби әсәр язу өчен балаларны мәктәптә татар телендә укытырга кирәк, аларны студент вакытта иҗатка җәлеп итәргә кирәк. Һәм шул ук вакытта шушы менә заманына күрә инде шуны да әйтеп үтәсе килә, ул теге һәрбер иҗат, һәрбер эш ул тиешенчә бәһаләнергә кирәк, бәяләнергә тиеш дип уйлыйм инде мин. Мәсәлән, ярты елда 40 битлек повесть яза икән яшь кеше, ул бер басмага бирә икән 5000 ала, мәсәлән, һәм Тагы бер басма әйбер икән, ул басма чыгарса әле аны. Ул яңадан кабатлап. Әйе, кабатламаган дип алмаска да мөмкин. Күрше республикада булса.
Әйе. Ул тагы 4 мең, ну 9 10 мең керем ала инде. Шуннан соң менә 6 айны бүләбез. 10 меңне бүләбез 6 айга бит инде. Килеп чыга, яшь язучы аена 1000 ярым, 2000 күләмендә акча эшле булып чыга бит инде. Ә без елына 6 гына чыгабыз, 2 айга бер генә. Безнең проблемабыз инде һәм без Укучылар теләгән хәлдә үзебез, үзебез теләгән дәрәҗәдә әсәрләрне тәкъдим итә алмыйбыз. Якташыбыз Зифа Кадрованың иҗатын бер феномен дип әйтер идем. Аңа дәүләт тә ярдәм итми, Язучылар союзы да ярдәм итми, берлеге дә. Ә аның китапларын халык укый. Йөзәр меңгә хәтта җитә аның тиражлары. Халык ала, китап кыйбат тора, 300 сум, мәсәлән. Кеше ала, укый. Менә бер феномен, менә моны өйрәнергә кирәк, мөгаен да, һәм кулланырга, үзебезнең әдәбиятның файдасы өчен. Башкортстанда татар әдәбияты ул гомергә булган, тик ул әлеге дә баягы Башкортстан китап нәшриятында татар телендә китап лар чыкмауга гына бәйләнеп тукталып торган кебек. Алар башкортча язырга мәҗбүр булган язучылар һәм башкортча әсәрләрен чыгарырга мәҗбүр булган. Фәния ханымның сүзләре белән килешеп бетмәс идеме? Бүгенге көндә, бүгенге көндә татар әдәбияты, гомумән, Казандагы әдәбият әһелләре, әдәби җитәкчеләр Башкортстандагы татар әдәбиятын мөстәкыйль бер төбәк әдәбияты итепме, ничек дип әйтим инде, гомум татар әдәбиятының бер күренеше итепме, аны күрмиләр. Монда яшәп, туган җиребездән ераклашмый, шушында яшәп, шунда эшләп иҗат итүчеләр, без гомум татар әдәби процессыннан де-факто, Без читтә кала алмыйбыз һәм калмыйбыз, ләкин де-юре без аңардан читләштерелгән. Юридик безнең бернинди статусыбыз да юк. Татарстан Язучылар берлегендә мотлак рәвештә төбәкләр белән түгел, ә Башкортстан татар әдипләре белән Эш итүче махсус бүлек булдырылырга тиеш. Ни өчен? Чөнки Татарстаннан кала татар саны буенча һәм иҗатчылар саны буенча без икенче урында. Башкортстан татар әдәбияты гомум татар әдәби хәятендә игътибар үзәгендә булсын. Татарстан тарафыннан Уфа ягы татар әдипләре әсәрләренә төпле әдәби анализ ясалсын, татар китаплары, Башкалар белән бәрабәр дәрәҗәдә нәшер ителсен. Уфада 20 еллар элек китап дәүләт нәшриятендә татар китаплары да басыла башлады. Билгеле бик күп түгел. Шулай да күптән көтелгән хәл иде бу. Ә яңа китапларны халыкка җиткерүдә аларның исем туйларын оештыру зур әһәмияткә ия. Башкортстан китап нәшриятендә чыккан яңа басмаларның исем туйларын үткәрү матур гадәткә әйләнгән. Шундый чараларның кайберләре Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханәдә дә оештырыла. Бик еш булмаса да, татар китаплары да биредә презентациялана. Бу юлы каләм әһелләре һәм студентлар Башкортстан татар әдәбиятына кагышлы ике китапның исем туена җыелды. Җыентыкларны нәшрияткә танылган шагыйрә һәм журналист Фәния Габидуллина әзерләгән. Әле беркайчан да Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар әдипләренең мондый бер тупланмада чыкканы юк иде. Бу китапта Башкортстанда яшәп иҗат итүче 51 шагыйрь, язучы, драматургның әсәрләре кергән. Күренекле шагыйрь Наҗар Нәҗмигә багышланган шигырьләр җыентыгында аның якташлары әсәрләре дә урын алган. Дүртөйледә яшәүче шагыйрә Светлана Васикова яңа гына Башкортстан Язучылар берлегенә кабул ителгән. Аның үз сүзләренә язылган җырны башкаруы әдәби кичәгә аерым бер ямь. Бу китапта да минем Назар ага турында дүрт шигырем кергән, хәзер шул шигырьне укып ишеттерәм. Юкә чәчкә аткан чагында, Хуш ис биркөй тирә-ягына, Дүртиленең дүрт юл чатына, Сагынып бардым Наҗар янына. Китапларның исем туенда әдипләр ике җыентыкның да зур әһәмияткә ия булуын дәлилли. Наҗар Нәҗмигә багышланган җыентыкны алар атаклы шагыйрьгә шигъри һәйкәл дип бәяли. Ә Туган моң илчеләре җыентыгы аеруча татар студентлары өчен файдалы була. Туган моң илчеләре безнең өчен моңа кадәр әле Башкортстанда булмаган бер җыентык ул. Безгә студентлар белән эшләгәндә дә, мәктәп укытучылары өчен дә бүгенге Татар әдәбиятын, Башкортстандагы татар әдәбиятын күз алларга мөмкинлек бирә торган, бер аның диапазонын билгели торган бер җыентык. Кичәгә җыелучылар үзләре дә яңа башлангычлар турында сөйли. Мисал өчен профессор Рәиф Әмиров күренекле татар шагыйре Әнгам Атнабаевка багышланган шигырьләр җыентыгын әзерләп нәшрияткә тапшырган. Ул 2018 елда басылып чыгарга тиеш. Уфада яшәүче танылган татар шагыйрәсе Дилә Булгаковның да чираттагы китабы дөнья күрде. Зәйнәб Биишева исемендәге Китап дәүләт нәшриятендә чыккан Сиртмәле кое җыентыгы татар әдәби тормышы өчен зур вакыйга. Китапның исем туе да оештырылды. Дилә Булгаковның иҗаты Башкортстанда гына түгел, ә Татарстанда һәм башка төбәкләрдә дә киң билгеле. Прозада да, шигърияттә дә бердәй илһамлы иҗат итүче талант иясе ул. Гомере буе шәфкать туташы булып эшләгән Дилә ханым бервакытта да әдәби иҗаттан аерылмады. Бер-бер артлы яңа китаплары басылды. Әле чыккан китабындагы әсәрләрен дә исем туена килүчеләр югары бәяли. Дилә апаның шигырьләре бит инде ул җырлап тора, һәркайсы үзе менә аның җырлары яңгырамаган җир дә юктыр ул. Былтырларны без Казанда Бөтендөнья татар хатын-кызларының форумында булырга туры килгән иде. Шунда безне фин татарлары, фин татар хатын-кызлары урап алдылар да, Дилә апаны күккә чөярдәй булып сөенеп, Ай, нинди бу куанычлы очрашу булды, без үзебез яраткан җырларның авторын күрү бәхетенә ирештек, дип Дилә апага үзләренең мәхәббәтләрен белдергәннәр иде. Дилә Булгакованың иҗаты күпкырлы, аның лирик шигырьләре дә, мавыктыргыч хикәяләре дә Башкортстан китап нәшриятендә чыгучы татар дәреслекләрендә һәрдаим урын ала. Менә корректураны кат-кат укыган саен Дилә апаның мин менә үзем нәнәйләр турындагы әсәрләрен бигрәк яратам инде. Хикәяләрен, шигырьләрен үзем нәнәй белән үскәнгә күрәдер инде, алар бик якыннар. Башкортстан Язучылар берлегендә узган очрашуда

Бик матур итеп тупланды. Бүгенге көндә дә яңа әсәрләр өстендә эшләвен дәвам итә әдибә. Берьюлы төрле жанрларда бара аның иҗаты. Әлхәмдүлилләһ, берничә пьесаларымны бетердем инде, тапшырдым. Һәм иң зур хыялым, Бәби буласым килә дигән балалар китабы бит юк, балалар өчен бик аз бит китаплар. Шуны тупладым. Әле шушыны тупладым. Рәсемнәрен үзем төшерергә дип инде. Мин как рәсәм буларак инде төшерергә дип уйлыйм, хыялланам инде насыйп булса.
Татар каләм әһелләрен иҗатка илһамландыруга төрле конкурслар оештыру да мөһим. Татар матбугат басмалары берлектә Балкыш исемле әдәби конкурс игълан иткән иде. Дүрт жанрда барган иҗат бәйгесе Республика татар каләм ияләренең иң талантлы әсәрләрен барлады. Балкыш конкурсына килгән әдәби әсәрләргә бәяне Башкортстанның танылган язучылары, шагыйрьләре бирә. Финалга җәмгысе 25 әсәр сайлап алына. Балкыш конкурсында республикада чыгучы Кызыл таң гәзите, Өмет гәзите, Тулпар журналы һәм Бәйсез Диләфрүз гәзитендә быел чыккан иң шәп шигырьләр, проза, сатира һәм юмор, Тәнкыйть мәкаләләре арасында оештырылган иде бу конкурс. Моңа кадәр әле мондый конкурсның үткәне булмады. Һәм менә җиңүчеләр бик гадел билгеләнде. Алар арасында шушы жанрда да эшләүче иң көчле кешеләр, мәсәлән, прозада Мансаф Гыйләҗев, сатира-юморда Рәдиф Тимершин, шигърияттә Рим Идиатуллин, тәнкыйтьтә Ләйсән Кәшфиева кебек үз жанрында Үзләренә менә мичәү кебек тартып баручы кешеләр җиңеп чыкты. Конкурста катнашкан язучылар әдәбият бәйрәменә республиканың ерак районнарыннан да килгән. Алар мондый бәйгеләрнең әһәмиятле булуын билгели. Мондый конкурслар авыл җирендә иҗат итүчеләр өчен, ерак төбәкләрдә иҗат итүчеләр өчен бик тә кирәк дип уйлыйм. Чөнки мондый конкурслар бигрәк тә шул еракта яшәгән, башкаладан ерактарак торган, нәшриятләрдән ерактарак яшәгән язучылар өчен бигрәк тә файдалы. Алар Әдәбият кичәсе уңаеннан бай мәдәни программа әзерләнгән. Җиңүчеләрне бүләкләү җыр-моңнар, төрле әсәрләрдән сәхнә күренешләре белән үрелеп бара. Уфа Нур театры артистлары тамашага аерым бер бизәк өсти. Шагыйрьләр бу бәйгенең дәвамлы булуын теләп, Яңа серләрен дә сөйли. Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхибҗамал оешмасы да әдәби тормышка үз өлешен кертә. Шагыйрәләр сүзе Җиһан сере исемле матур кичәләр оештыра ул. Анда республикадагы танылган татар шагыйрәләре яңа әсәрләрен укып ишеттерә. Уфа Нур татар театрында оештырылган чираттагы кичә дә бик күркәм тәэссоратлар калдыра. Сәхиб Җамал оешмасында иҗат белән шөгыльләнүчеләр күпләр һәм алар барысы да монда. Алай гына анда түгел, әле алар үзләренең менә ул шагыйрьлек, язучылык ул бер ялгызы гына йөрми кешедә. Ул тагын ниндидер сәләтләр. Мин, мәсәлән, үзем бавырсак остасы. Мин бавырсаклар пешереп алып килдем бик күп итеп. Сәхиб Җамал оешмасы әлеге бәйрәмне истә калырлык оештыра. Татар ханымнары һәм туташлары бик уңган. Фаиза милли ризыкларыбыз да, Кул эшләре үрнәкләре дә, яңа китаплар да урын алган. Кичә барышында Сәхибҗамал оешмасы башкарган эшләр хакында мәгълүматлар бирелә. Республикадагы башка милли оешмалар белән дә тыгыз хезмәттәшлектә эшли сәхибҗамаллылар. Аеруча Берлек татар мәдәни оешмасы белән уртак эшләре мактауга лаек. Сәхибҗамал ул татар хәрәкәтенең генә түгел, җәмгыять тормышында Бик матур йөзек кашы кебек. Анда йөрегән татар хатын-кызлары, алар барсы да зыялылар, талантлылар. Шагыйрәләр яңа әсәрләрен укып ишеттерсә, Уфа Нур татар театры артистлары җыр-моңнары белән бизәде әлеге бәйрәмне. Башкортстанның халык шагыйре Марат ага Кәримов бүгенге көндә 90 яшенә җитеп килүче аксакал татар әдипләренең берсе. Аның юмор һәм сатирага, Тирән фәлсәфәгә бай шигърияте дә, заман сулышын тоеп язган проза әсәрләре дә әдәбиятның алтын фондында лаеклы урынын алган. Бүгенге көндә әдәбияттә борчыган мәсьәләләр күп, ди ул. Морат Нәби улы Кәримов Башкортстанның Зианчура районындагы Күгәрчен исемле матур татар авылында туып үсә. Кечкенәдән әдәби иҗатка тартыла. Башта педагогия училищесында, аннан Мәскәүдәге әдәбият институтында белем ала. Безнең семьяда дүрт малай, бер кыз үстек. Шул дүрт малай, дүртебез дә шигырь яза иде. Һәрберебез стенага чыгара идек шигырь белән. Егермедән артык шигъри һәм проза җыентыклары, шулай ук өч томлык сойланма әсәрләр авторы ул. Башкорт әдәбияте, татар әдәбияте, рус әдәбияте, менә шул өчте бер кыек астында булырга тиеш. Бер хуҗа, ә һәрберсе аерым-аерым Үзенең нее бар, автономиясе бар. Юбилеен һаман да иҗат өстендә каршылаган әдипне бүгенге әдәби хәяттә борчыган күренешләр дә бар. Бүгенге әдәби процесс катлаулы дип әйтер идем. Ориентирлар төрле якта. Бер генә бара торган максатыбыз юк. Элекке кебек Теге киң э, э, тротуарлар юк хәзер. Һәркем үзенең юлын үзе сала. Шуңа күрә һәркемнең юлы үзенчә э, дип әйтер идем мин. Э, шулай да барыбер әдәбиятның бурычы тормышны чагылдыру. Менә бүгенге тормышны чагылдыру язучылар өчен иң кыен.
Һөнәрләре әдәбияттан ерак булган шәхесләребез дә китаплар яза. Уфада яшәүче иң танылган гүзәл затларыбызның берсе Сөембикә Кудашева да шулар исәбеннән. Тиздән 95 яшен билгеләячәк Сөембикә ханым әле дә иҗат өстендә. Соңгы берничә елда гына да дистәгә якын китап нәшер итте ул. Күренекле шагыйрь Сәйфи Кудашның кызы Сөембикә кечкенәдән үк гыйлемгә тартыла. Меңнәрчә китап укып үскән кыз энциклопедик мәгълүматлар туплый. Ә югары белемне чит телләр буенча ала ул. Әтигә килеп йөри дөрие Киекбаев дигән бер укытучы, немец теле укытучысы. Ул Мәскәүдә бетерде зур уку йортын. Әтигә килеп бик яратадыр, аның сөйләгәннәрен тыңлап утыра. Ә шуннан мин әйтәм, менә мин немец теле укытам, ди. Давай син дә кер, ди, немец телен өйрән, ди. Телләрне белү бик әйбәт бит ул, аралашырга әйбәт кеше белән дә, ди. Кудашевлар гаиләсендә көчле милли рух нәселдән-нәселгә күчә. Уфадагы киң билгеле зыялылар белән аралашуда Сөембикә ханымга татарлыкның зур дәрәҗә булуын күңеленә сеңдерүгә аеруча нык тәэсир итә. Аның дуслары да бик әйбәт, и менә Хәсән Туфан. Ул миңа тоже шулай ярдәм итәдер, и китаплар укырга. Зәя Камали турында бер шигырь язды. Аны үзе җылый-җылый безгә укыды. Шуннан мәдрәсәдә укыганнары сөйләп китә. Шуннан Казанга күчә. Шуннан анда Сибгат Хәкимнәр бар иде инде, әтинең дусты. Әти турында ул шундый зур сүз әйткән иде Сибгат Хәким. Сәйфи Кудаш ул шундый язучы, үлеп барган Тукайның кулыннан эстафетаны алып, киләсе елларга тапшырды, дип шундый матур сүз әйткән иде. 80 яшен узгач та әле Сөембикә ханым югары уку йортында мөгаллимлек итте. Ә соңгы елларда ул бәяләп бетергесез кыйммәткә ия истәлек китаплары да язды. Эз калсын безнең заманның да. Бездә дә бик күп яхшыл әйберләр булды. Аларны яшьләр белми. Шулар белсен дип, зур бина ташка басылы гына йөрү юлмый бит ул. Сөйләп кенә калу икенче, ә китап булып калса, шулай, ну, ул китапларны язгынчы минем күпме үз өстемдә эшлим, сез белсәгез, күпме әйбер белергә тырышам, барысын да шунда кертергә. Рухи мирасыбызга бик сакчыл мөнәсәбәттә булу кирәк, ди Сөембикә апа. Мәктәпләрдә татар телен укыту кысылган вакытта балаларга ана телен гаиләдә өйрәтүгә зур игътибар бирелсен, ди ул. Өйдә ана телендә сөйләшү мотлак булырга тиеш. Менә мин шулай дип табам. Мин үзебез өйдә без татарча сөйләштек һәрвакытны. Шуның өчен безнең балалар рус мәктәбендә укысалар да, татарча бик яхшы сөйләшәләр. Әле дә менә Искәндәрем дә шулай, Рәшитем дә шулай. Барысы да матур итеп татарча сөйләшәләр. Әле менә Рәшиткә бер эш куштым, Казандагысына. Фәридә Кудашева турында язган китабым бит татар телендә генә. Шуны ул рус теленә тәрҗемә итеп ята, бетерде хәзер. Руслар да укысын, татар гына түгел, белсеннәр безнең Фәридә Кудашеваны. Сөембикә ханым үзләрендәге бихисап рухи байлыкны яшьләргә дә өләшә. Өч ел элек ул сирәк очрый торган бер меңнән артык борынгы китапларны, шулай ук әтисенең шәхси әйберләрен Башкорт дәүләт педагогия университетына бүләк итте. Заманында аның тормыш иптәше Рөстәм Күзеев ун ел буе бу уку йортының ректоры була. Сөембикә апа бүгенге көндә дә теремек. Бер генә минутын да бушка уздырмый ул. Яңа китап язган арада яраткан шөгыле сурәтле чигүләр чигү белән дә үзенә ял таба. Хәзерге хатын-кызлар Алар өй хуҗасы булырга тиеш иң башта. Кайда гына эшләсә дә, өй алар өстендә. Өйләре чиста, чиста, порядок булса, балалары да шунарга өйрәнә бит инде. Иптәшенә внимание булса, иптәше дә бик әйбәт анарга була бит инде. Ул хатын-кызлар үз өстендә дә эшләргә тиеш. Артта калырга ярамый, укырга кирәк. Һәрбер заманның яңалыклары була, шуларны белеп барырга кирәк.
Университетта татар талипларының сәнгатьле итеп шигырь сөйләве республика конкурсы да әдәби сүзгә сөю тәрбияләү максатын куя. Туган як шигърияте исемле бәйгедә югары уку йортлары студентлары катнаша. Конкурсның яңарак узган финал өлешенә 12 егет һәм кыз үтә. Сине монда беркем кабул итми. Өмет сузма һичбер яхшыга. Туган як шигърияте конкурсы икенче тапкыр гына оештырылса да, гомум көч белән бик шома гына бара. Жюрига татар теле һәм әдәбияты мөгаллимнәре белән бергә шагыйрьләр һәм Нур театр артистлары да чакырылган. Бәйгене оештыручылар әйтүенчә, аның гамәли файдасы ифрат зур. Бу бәйгедә мин икенче тапкыр катнашам инде, миңа бик ошый. Бу конкурс ни өчен кирәк? Минем уйлавымча, бу чараларда катнашу нәфис сүз осталыгын үстерә, үзебезне рухны, көчне баета. Туган як шигърияте инде икенче тапкыр оештырыла. Быелгы беренче этапта дистанцион турда без барлыгы 25 видеоязма алдык. Егерме биш кеше катнашты һәм, ниһаять, бүгенге финал турына барлыгы унике кеше үтте. Студентлар уку барышында тел һәм әдәбият гыйлемен төпле өйрәнеп кенә калмыйча, төрле яклап осталыгын, сәләтен дә арттырырга тиеш. Мөгаллимнәр үз алдына шундый максатлар да куя. Туган як шигърияте конкурсы, аның төп максаты, ул безнең башкортстандагы татар әдәбиятын пропагандалау бу бердән икенче аның бер максаты менә бу студентларның сәнгатьле уку осталыгын арттыру аларны популярлаштыру менә шушы башкортстан татар шагыйрьләренең иҗатын халык арасында пропагандалау Бәйгенең исеме туган як шигърияте булгач, анда катнашучылар Башкортстанда туган татар шагыйрьләре әсәрләрен сөйләүдә көч сынаша. Финалның икенче өлешенә 12 кешедән алтысы үтеп, Тагын да әсәрләр сөйләп ишеттерә. Шул арада Туган як шигърияте конкурсы җиңүчеләре дә ачыклана. Дулкынландыргыч мизгелләр, төрле номинацияләрдә җиңүчеләр сәхнә түренә менә. Интернет челтәрләрендә һәрбер конкурслар әйтелеп, күзәтелеп тора, шуңарга еш катнашырга туры килә. Әлбәттә, бу конкурсны күреп калгач, шундый теләк зур булды катнашырга. Аңарга кыска вакыт эчендә генә, әлбәттә, әзерләнеп алдым. Җиңүчеләргә бүләкләрне Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов, шулай ук жюри әгъзалары, шагыйрьләр тапшыра. Туган тел бәйрәмен сәләтле студентлар җыр-моңнары белән дә бизәде. Башкортстан татар әдәбиятының алдагы язмышы Ана телебезнең киләчәк язмышына да тыгыз бәйләнгән татар китапларын укучылар булганда гына милли әдәбиятебезгә ихтыяҗ булачак. Ә Башкортстан шартларында исә татар теленең дәрәҗәсен күтәрү кирәклеге көн тәртибендә кала бирә. Бүгенгә менә шулар иде. Хезмәттәшем Рузил Имамов белән сезгә исәнлек-иминлек теләп, Әлегә хушлашабыз.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Сезгә иң яхшы теләкләрне теләп хушлашабыз. Гайрәт бездән, уңышлары Аллаһыдандыр.